Llynedd mi nath y lle herio pedwar seleb i neud stand up am y tro cyntaf. Fi di'r coc oen geth y gadar. Diolch yn fawr i chi!
Dros yr wythnosa nesa mi fyddan ni'n dilyn mwy o wynebau cyfarwydd wrth iddynt ddysgu'r grefft o gomedi cyn cymryd yr her ei hunan mewn noson bythgofiadwy yn Cymryd y Mic 2. Meic, mic, maic, Cymryd y Meic 2. Byddwn ni'n barod a byddwn ni'n y gorau. Yn mentora fydd dau gomedïwr proffesiynol, Philip Cooper. Dweud y jôc am ffôn! A Steffan Alun. Mae hwn yn lot o wybodaeth i gael i gyd ar yr un pryd. Yn cael y fraint o fynd gyntaf fydd Phil Cooper, sydd wedi dod i Pontio, Bangor.
Worst case scenario i fi.

Ti'n mynd i cael go?
By' raid i fi dysgu sefyll i fyny yn y daldra yma. Exactly.
Ie ie. Hwnna yw rhyw fath o yym ydyn ni'n gallu ca'l fist bump? Ie ie. Diolch. Go on. Ie ie. Ond fi we- o ti'n mynd i ga'l fi hongian wedyn. Ie. Fi jyst yn fel hwnna ma'n edrych fel fi jyst pyntio ti yn y gwyneb. Ie dy- Ie.
Dyma James Lusted, y corach o Bae Colwyn sydd yn enwog am gyflwyno rhaglenni teledu fel Taith Fawr y Dyn Bach, Byd Mawr y Dyn Bach ac yn fuan ar y bbc,

Challenge rwy wedi setio lan i chi yw fel job interview a mae'n mynd i bod gan dyn o'r enw Griff a bydd rhaid i ti ar y spot dod lan gyda'r atebion oherwydd fi'n credu mewn stand-up mae mae gyd yn first impressions, mae cynulleidfa heb di gweld ti o blaen. Yep. So, os ti gallu paso challenge yma, neu wneud yn dda a dod lan gyda'r atebion

Iawn, diolch yn fawr. Da iawn. Pam bod chi'n yy mor hwyr? O, sori, sori, dwi'n dwi'n mynd dda yn cadw'r amser, o'n i'n hollol brysur lawr yn y Diamond Mind. Diamond Mind?
Ti ti wastad yn hwyr. Dim o hyd, ond weithiau yndw. Be' 'di dy gymwysterau di er mwyn gweithio yn y swydd yma? Wel, t'mo, dwi fach, so dwi'n gallu mynd lawr i tyllau gwahanol bach a mynd o dan byrddau i wneud petha, yy neu cuddio yn y cwpwrdd. Mae hynna'n petha'n dda, dydi? Pa brofiad gwaith sy gen ti? Yym, dwi'n cocsio bod yn babi weithia, yym, dwi'n cocsio, yym, wel, bod yn blentyn bach, ond oe- oedolyn ydw i. Yym, Dwi'n gofio myn 'on. Yym be' am mynd ymlaen i'r yy ma' 'na adar newydd ar y... O iawn. ...ar cyfeiliad. Yym os sa chdi'n gweithio yn y siop 'ma a sa... Ie. ...chdi'n ffindio ugain punt ar llawr be' fysa chdi'n neud? Wel fysa mynd i nôl dw'mbo ryw ddillad newydd i fi i gwisgo yn y yn y swydd t'mo' siwt efo dici bô a ballu fel 'a. Ma' ma' delio efo cwsmeriaid yn rhan bwysig efo'r o'r gwaith 'ma oce? Ie. So newn ni drio chwara senario 'wan. Iawn. Dwi isio

Rwy'n mor hapus bod yn ar ochr fi, mae really, does dim llawer i fi wneud, dweud y gwir. Mae ganddo fo popeth sydd yn neud comedian da yn barn fi. Ganddo fo wit, seri, um, ac mae'n hapus i wneud hwyl o hunan nhw. A mae Dim llawer o pobl yn gael hwnna. Os ti'n cael y tri peth hwnna, you're off. It's dim problem. Wel, mewn pethefnos, byddai'n neud 5 munud o stand-up. Dwi erioed i wneud unrhyw bath o beth. Felly, dwi'n edrych ymlaen. Mae rhywbeth newydd sbon. Um, dwi'n di arfer wneud pobl chwerthin. Wel, dwi yn mewn pantomimes, ond mae hwn yn bach yn wahanol. Dwi ar ben fy hun. Uh, so, mae siŵr bydd na lot o cymryd mic allan o fy hun. Nes ymlaen ar cymryd y meic. Rwy'n credu gyda Jay mae'n All on red or black. Mae Phil Cooper yn rhoi tips llwyfan i James Lusted. I choose you, corach. sut dwi'n fod i wneud, ti'n mo, sut dwi'n fod i wneud hwn?
Yn gynharach ar Cymryd y Meic, nath y comedian profiadol Philip Cooper cyfarfod ei ddisgybl, Y dyn bach ei hun, James Lusted. Mae hynna'n awful.
Mae James wedi hen arfer cyflwyno ac actio mewn pantos, ond mewn wythnos fydd James yn gwneud stand-up am y tro cyntaf. Ydy James wedi bod yn brysur ers y tro dwytha i nhw gwrdd?

Mae first impressions yn y rhan mwyaf pwysig rwy'n credu mewn stand-up. Mae Dara o Bryn yn galw e the don't worry, trust me, I'm funny bit. Uh, ac yn credu gyda'r joc ni'n gael gyda'r microffôn, efallai bydd pobl yn um, prynu mewn i syniad a beth mae Jay mynd i wneud am y 5 munud nesaf. Y peth gyntaf o'n i'n meddwl am, yeah. um, dwi'n meddwl ti fydd yn cyflwyno fi yn gyntaf, ie? Ie, ie, ie. So, oedd e'n llwyfan.
So, ond bydd mic stand ti yn uwch na be bydd fi. Of course, ie, ie.
So, o'n i'n meddwl, os ti'n cyflwyno fi ar y llwyfan, a just gadael fo yn, yn, y, yn y size ti. OK.
Um, Cos fath o joc, so os ti'n deud uh, uh, croeso i James Listed, yeah. na i dod ar llwyfan, a mae'r mic dal i fyny Yn, yn uwch, rhy uwch, and I just mynd, oh, great. Phil, Phil, come on, sut dwi fod i wneud, ti'n mo, sut dwi fod i wneud hwn? oh, methu cael y staff a wedyn ti dod yn ôl. Oes, mae yna dipyn o, o one-liners yna o'r herwydd e, dwi'n meddwl dwi'n hoffi jokes fel la, so o'n eisiau trio meddwl am rhywbeth fel la. A dwi wedi trio newid y pwnc dipyn bach, dwi'n eisiau fo rhy gormod am e, mo, eich eldre fi. A wedyn na i cymryd y mic allan Ar ôl ti mynd off a wedyn dweud Haia! A wedyn maen nhw'n gobeithio dweud Haia. So, Haia! Haia!
I wish I was.
Hefyd roedd hi'n dweud wrtho fo paid canolbwyntio'n hollol yn llawn ar ei anablaeth ac i edrych ar storïau arall, dyna pan ni'n cael stori y carchar. Chydig o flynyddoedd yn ôl, nes i, o'n i yn carchar. Ac, e, oh, fel visitor, ia? Yeah? Dim, dim mewn carchar. Uh, so, paid y poeni, dwi ddim ar curfew na dim byd, paid y poeni. Ac uh, oedd un ar guards di deud, o, oh, mae rhaid ti um, gwylio allan am One-Eyed John. Dwi'n One-Eyed John, pam? Be sy'n bod? Dwi'n berig neu rhywbeth? Na, na, y peth ydy, dwi'n yn gallu gweld allan o un llyged a dwi'n mae'n bympio mewn i pawb. So dwi wedi cael um, dipyn o one-liners yn uh, routine fi, so nes i wneud bach o ymchwilio ar um, y we. O'n i'n meddwl trio meddwl am um, comedy, comedians gwahanol, ac o'n i'n meddwl am um, Tim Vine a pobl fel fo, ac uh, mae o efo rei dda, so dwi'n dweud dipyn bach o rei fo. Uh, so pam ddim da, um, live life on the edge. Dwarf yn Gymraeg ydy corach, and dwi'n cysau'r gair yna. T'mod, t'mod, mae, mae'n atgoffa fi am rhyw Pokemon Go neu rhywbeth. Corach y Pokemon. I choose you, corach! Be ni'n mynd i wneud nawr yw ymarfer cymryd y meic allan o'r stand a sut i ddelifro'r joc cyntaf er mwyn neilo first impression yna, cad, cael y hyder y cynulleidfa, a wedyn ni'n ni, ni mynd i ymarfer gorffen y set, roi y meic nôl. Mae'n mor pwysig i'r cynulleidfa gweld bod ti'n hyderus yn neud y dau peth yna ac mae'n pwysig ddim i cael ardal yn y set lle ti ddim yn siarad, ti jyst yn ffidlo gyda mic, mae'n anodd i wneud, ond os ti'n tynnu e bant, bydd yn edrych yn wych, bydd yn edrych yn really slick. Ni di neilo'r cychwyn, rwy'n hapus gyda hwnna. Y diwedd, mae'n yr un fath sgil, ond wrth gwrs mae'n reverse. So, os mae'n iawn dy ti i ymarfer roi y mic nôl yn y stand wrth i ti just delifero y joc ôl y ti yeah. am y ffôn signal. So, wrth gwrs bydd y mic allan o'r stand. So, um, jyst i mi gweld A pa geiriau ti'n mynd i defnyddio fo? Ie, dyna fo. Phone signal.
Wel, os dwi eisiau cymryd text neu rhywbeth, neu anfon text i rywun, be fedra i wneud? No service. Oh. Wel, well i fi fynd cyn i fi cael parking ticket arall. Hwyl! Reit. Hwn yn dda, ond credu ti, mae, mae'n pwysig i siarad mewn i'r meic, ac rwy'n meddwl a, cadw'r meic am y jôc signal. Heddi ni 'di gweithio ar y first impressions ac oeddwn i'n ymarfer cymryd y meic allan o'r stand ac y ffordd ti'n siarad mewn i'r meic pan ti'n cymryd, pan ti'n rhoi y meic nôl mewn y stand, herwydd mae'n mor pwysig i cadw'r hyder ac i cadw rhythm y set. Mae'r pum munud yn yn solid, ond os mae 'na gaps lle ti ddim yn dweud unrhyw beth, bydd ti'n colli'r egni a mae'n pwysig bod hynny ddim yn digwydd, a gobeithio bydd e ddim yn digwydd ar y nos. Well i fi fynd cyn i fi cael parking ticket arall. Hwyl! Iawn, ie, ma' hwnna'n well. Efallai, sori i fod yn pedantig, dweud well i fi fynd Wrth i ti nôl y stand. Ti ddim wir siawr ti gallu neud tan bod ti'n ar y llwyfan, ti ddim wir yn gwbod sut mae gig mynd i mynd tan bod ti'n lan yna, a wedyn yn y 30 eiliad cyntaf ti'n gwbod oh great mae mynd yn yn ffein neu oh rwy wedi neud camgymeriad. So. So ti'n smasho fe, pawb yn chwerthin nawr. Ie. Nhw fel yeah wow oh calm down rwy methu anadlu. A wedyn Wel, well i fi fynd. Dyna fo, fo'n fo.
Mae Stan ma'n torri, ond dyna fo. well i fi fynd cyn fi cael parking ticket arall. Hwyl fawr. Bydd y stand yn well yeah, ar y noson. Ar y noson, ie. Yeah.
Um, ond, uh, ond am hwnna, ie, yeah, mae hwn yn perffaith y ffordd ti'n dweud well i mi fynd. Yeah. A wedyn yn neud yn siŵr yn sicr bod ti'n siarad mewn i'r meic am y joc yeah. olaf. O'n i'n edrych ymlaen at y noson, ond o'n i'n mynd siŵr iawn sut o'n i'n mynd i cychwyn ond ar ôl t'mo' meddwl amdano fo ac ella gor-meddwl amdano fo rhy yym dipyn bach ond rŵan dwi'n eitha hapus da- dwi'n meddwl ma' Phil yn hapus hefyd efo routine. Ti'n gwybod gyda Jay mae'n basically wisg. Falle bydd pobl, bydd nhw'n teimlo'n euog, ti byth wir yn gwybod ac Yym, neu bydden nhw'n torri trwy hwnna a bydden ni'n cael laughs anferth. Rwy'n credu gyda Jay mae'n all on red or black. Wythnos nesaf ar Cymru The Make. Bydde'r peth yn dorcalonnus tasai gig o ddim yn mynd yn dda.
Steffan Alun a Geraint Iwan. Mae gennym fi Fareiga.